Pikaplaryň öz aýratyn dünýäsi bar. Şeýle pikaplar bar, fermerler üçin diňe ýük çekmek üçin ulanylýar we şeýle pikaplar bar, olar aýratyn keşbi döredýär, aýratyn medeniýeti kemala getirýär we güýjüň nyşanyna öwrülýär. Ine, täzeje iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Ram RHO pikaby şol nyşanlaryň biridir. Bu günki synymyzda täze öndürilen we täze satlyga çykan üýtgeşik pikap barada gürrüň ederis. Näme üçin bu gün? Çünki ol öňler uly motor bilen, sekiz silindrlik alty iki Hellcat ýedi ýüz iki at güýjüni berýän uly motorly we uly hereketlendiriji bilen öndürilýärdi we ol hem biziň bazarlarymyz üçin gyzykly däldi. Emma indi täze alty silindrli üçlük turbokompressorly we bäş ýüz kyrk at güýji we ýedi ýüz nýuton-metrden gowrak tork berýän üýtgeşik pikap öndürildi we şoň üçin şu gün size dolulygyna şu awtoulag barada gürrüň ederis. Dogruçyl bolalyň! Birnäçe ýyl mundan ozal ekstremal pikaplaryň şasy hökmünde tanalýan Ford Raptor hasaplanýardy. Ram TRX modelini ýedi ýüz iki at güýjündäki Hellcat sekiz silindrli awtoulagy çykaryp, oýny düýpgöter üýtgetdi. Ine, iki müň ýigrimi bäşinji ýyl TRX taryha geçýär. Onuň ýerine bolsa Ram RHO gelýär. Ol kiçeldimi? Ýok. Ol başgaça boldy, hatda bäsdeşleri üçin has howply bolup biler. RHO diňe täze komplektasiýa däl, bu RAM filosofiýasynyň dowamy, dünýäde iň güýçli tehnologik we harizmatik pikaplary döretmek. Awtoulagyň Salona seredemizde hakyky premialnyý wnedorožnik, Koža, Alkantara, karbon wstawkalar, Harman Kardon akustika on dokuz spiker we sabwuferli we on iki dýuýmlyk dik şeýle wertikal ekranymyz Apple CarPlay, Android Auto we beýleki ähli funksiýalar bilen üpjün edilen. Oturgyç masažlary, podogrew oturgyjy gyzdyrýan, sowadýan diňe öňki setirdäki däl, eýsem yzky setirdäki oturgyçlar üçin ornadylan. Awtoulagyň açary ine şular ýalak, bu öň tarabyndan, bu-da arka tarabyndan şeýle gyzyl RHO ram ýazgyly we elbetde awtoulagy distansionnyý otlaýar we arka bagaž otsegi açýar, signalizasiýa, sentralnyý zamok, şeýle owadanja pultly gelýär. Bärde görşüňiz ýaly dört body awto we dört ýokary we dört aşak we Accel blokirowkalary bardyr hem-de aýratyn launch kontroly bar. Ine bärde bu görýäniňiz RHO sürme režimi. Garda, ýagyşda sürülýän aýratyn režim, sport režimi we ýük çekýän bolsaňyz aýratyn režim, ondan daşary palçykda, gumda sürmek üçin, daşlykda, dagda sürmek üçin we aýratyn baha režimleri hem bardyr. Asma ulgamy, ýagny podweskasy, aktiw amortizatorlary ýokary tizlikde has takyk işlär ýaly sazlanan. Klirensi, beýikligi, otuz santimetrden ýokary. Suw geçiş çuňlugy, segsen santimetr. Daşky görnüşi giň ganatlar,

Eger sizi edil şu pikap şu awtoulag gyzyklandyrýan bolsa, ýogsa-da başga awtoulaglar gyzyklandyrýan bolsa, onda biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biziň aýratyn YouTube sahypamyz bar we oňa geçip başga awtoulagyň synlaryny we olaryň bahalary bilen tanşyp bilersiňiz. Biziň YouTube sahypamyz Dubai Machine Bazar. Dolulygyna şu synymyza seredeniňiz üçin minnetdar we size örän täsirli bolandyr hem-de ýakymly bolandyr diýip umyt edýän. Siziň bilen by men Haýytmyrat we Machine Mother kompaniýasy. Ýeneki gepleşiklerde görüşýänçäk hoş sag boluň.